Assalamu aleykum dostlar. Nirde bolsaňyz, aramlykda bolsaňyz, janyňyz saglykda bolsaňyz, ýene-de YouTube kanala tekrar, tekrar hoş geldiňiz. Köp mahaly bolýar wideolarymy biraz e, hepdede bir wideo dolyp goýýan, käpir iki hepdede bolýar. E, oň üçin subscribes'im, ýani abona saýysy köp az, ýani oň üçin e, gördüm ki, neferler köpelipdir. Oň üçin men aýtdym, wideo dolaýyn diýdim. Köp dostlarymyza bir wide bir wideolar dolýapdy mazalylar her ýerlerden her jaýlardan. Kerimi. Näme üçin daşarlarda Urupak şöyle körkezjek dälsiň diyorsunuz. Urupak şöler körkezjek dostlar amma bir delili bar. Gar ýagýa gar gar. Meňki şu ýaşarda. Daşarda sowuk. Kamera tutjakmyň sen?

Köp yssy bolan ýok. Yssy men pikir etmen ýany Afganistan hemel ýanak bol hemel sowur ýanak bolýa. Ýigrimi alty my ýigrimi ýedi dereje şonýak bolýa. Käpili ýokary hem çykybilýada amma hemişe däl ýany. Afganistan hemişe otuz bäş kyrk ýani öýle yssy bolýa. Pakistana sorama o taraplar hemişe yssy. Arabystan oho. Türkiýe uff hawa yssy boldy dostlar. Uff. Aslynda dostlar otagyň içersde bu ýerde buharlar bar o garada görüsiňiz dämi? Suwdan bolan buharlar bar. O buharlar so gyzan üçin biraz otagyň içi ýagşy. Hawa dostlar, Instagram saýpada köp wideolar bölek-bölek wideolar paýlaşýan. Ýagny günlük haýatymy diýen ýanak paýlaşýan. Ýani günde diýmesemde biran egsi wideo öz elimden iýmek bişirýän nan bişirýän zat paýlaşýas ýani instagramda paýlaşýas biran köp närse paýlaşýan instagram öýle bir örňeşipdirin dostlar her gün bir närse atýan her gün bir närse atýan ýani öýle bolupdyr ýani laýk atyň laýk atsaňyz näme diýýär Paraly mes para ýok parasyz ýane laýk ber muht. Hawa bir körkezmesem bolmady körkezmesem bolmady bolmady bolmady bolmady garlary garlary görüň garlary göresiňiz dämi ýagyp ýaty garlaram. Gar görünýänmi ýa men görünýänmi? Gurpun yşyklary urýar o tarapda biraz yşyklar bar kämräni biraz ýakdy bolan ýaly. Heý açalyş ýerini. Heý açylmýar bu. Huu daşaryny açaýyn. Oh. Gördüňiz dämi gary? Biraz daşaram öz baýlagyny görkezeýin. Görüň.

Dişimi huşumy hyýalymy diýondir hyýalyňyzda duşuňyzda men gerçek wideo goýaýma gyşda dolup o goýan ýok taryh aýdyp oturmaýyn da bu wideo gurşan ýaly bir iki üç günde gurşýan wideo wideolary wagt dolup goýan tekrar wideolamy kontrol et diýen. Ýane Ali köp ýane köp pyrşkançylyk etdi ol ýonda bu köpsüne mesel gaýçyly ýon çykaryp atýon biraz dostlar görse Ali näme boldy sen näme iýdiň näme üçdüň diýerde haýatymyzda üçemiz ýok haýatymyzda gülüp ýaşamak isleýäs her günümizi ama şu wagtda bir özüm ýerde Sokyna soň hiçim eşitmeýän. Ýa men aýtdym ýok git diýdim. Men diýdim ýutubda diýdim dostlarym bar diýdim olara wideo dolmaly diýdim näçe günler näçe wagtlar boldy diýdim ýa ýa bul näme üçin beýle esperi ýapýon Ama ýutubda gören hemmesi ryşkançylyk dolýalar oň üçin de ryşkançylyk ýaly gülüşik etýalar ali näme üçin wideolaryňda gülüşik dolmapsyň diýen dostlarym bulam gülüşik bir wideo bolsun.

Ýa Naryk umudaýarym boldy ýana. Öýde bir tiz basdyk ýana Merdim agyz açylyp galandyr. Oň üçin biraz tiz boljak bolýan. Tiz geplýän ama tiz bolýan ama wideolarymy biraz susurak susurak bolup goýan dostlarymyz ýana. Özüm de özüm de pikir etdim näme üçin. Dakyka ýörüp barýata, bir dakyka az galypdy. Şu dakyka ýetişdireýin diýdim. Hemme gepleri salaýyn diýdim. Ama Dostlarymyzda biraz täsin bolar diýdim, ýani äli biri alyp gaçyp barýarmy, ýani biri geldim, ýani diýen bolar diýdim. Ýaňydan tekrar wideony doly goýan. Onuň üçin begendim wideoga laýk beriň. Ýoram atyň işden geldi görüm laňy gözel ýerine batyň. Ýenede şeýle gözel wideolar gelinçä her biriňize Hudaýa beşi Allah tabşyran sag boluň saglykly ýaşaň hemişe janyňyz aramlykda bolsun her şä gamlardan uzakda boluň paýta kança gatarladyň ýeter ýeter äli boldy boldy.